Essalawmaleýkim mähriban watandaşlar! Hormatly Prezidentimiziň ajaýyp kitaplaryny, türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, buýsançly şu gününi dünýä ýaýmaga niýetlenen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň ikinji sanyna başlaýarys. Gepleşigimiziň bu gezekki sany Aşgabat şäheriniň sekizinji kiçi etrapçasynda ýerleşýän Ak kepder kafesinde meşhur Ak kepder studiýasy tarapyndan ýazgy edilýär. Gepleşigimiziň bu günki myhmanlary bolsa biziň ýaş estrada ýyldyzlarymyz Aýperi Kulowa, Gülnabat Saryýewa, Yhlas Hojagulyýew hemem Nagmat Bäşimow. Gepleşikde hemmäňizem hoş gördük. Indi gysgaça maglumatlary, myhmanlar hakynda maglumatlary hormatly tomaşaçylar size ýetirmekçi. Biziň zehinli aýdymçymyz Gülnabat Saryýewa bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň dördünji ýanwarynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Arapgala obasynda dogulýar. Maşgalada alty dogan, bäş gyz, bir oglan. Özi maşgalada iň ulusy. Iki müň on sekizinji ýylda Aşgabatdaky Söwda-kooperatiw kollejini tamamlaýar. Özem birinji derejeli sport ussady, woleýbol boýunça. Durmuşa çykmadyk. Aýperi Kulowa bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň otuz birinji maýynda Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde dogulýar. Maşgalada üç dogan, iki gyz, bir oglan. Özi maşgalada iň ulusy. Iki müň ýigriminji ýylda Mawy yşyk hünär mekdebini tamamlaýar. Özi durmuşa çykmadyk. Biziň ine zehinli aýdymçymyz Yhlas Hojagulyýew bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylyň on ikinji iýulynda Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde dogulýar. Maşgalada ýeke çaga. Iki müň on bäşinji ýylda Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky ýörite sazçylyk mekdebini dutarçy hünäri bilen tamamlaýar. Maşgalaly, bir ogly, bir gyzy bar. Ä, biziň ýaş estrada aýdymçymyz Nagmat Bäşimow bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylyň ikinji awgustynda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Garawekil obasynda dogulýar. Maşgalada iki çaga, özi körpesi, öýlenmedik. Ine, bi myhmanlar hakynda gysgaça maglumatlar boldy. Indi aýdym-saz älemine gelşiňiz, ilkinji halypalaryňyz, ilkinji ýerine ýetiren aýdymlaryňyz hemem Öňüňizde goýýan maksatlaryňyz, diňleýjilere ýetirmekçi bolýan aýdymlaryňyz, şekilli aýdymlaryňyz hakynda gysgaça maglumatlary tomaşaçylara ýetireli. Aýperi, başla.
Meň özüm Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde doguldym. Şo taýda orta bilimi tamamladym. Orta bilim okap ýörkäm üçünji synpda Merjen däneleri diýen ýaryşa gatnaşdym. Şonda birinji ýer boldum. Üçünji klaskam. Merjen nälerini ondan soň dokuzynjy synpy tamamlanymdan soň ýaňlan ýarym telebärtdaşynyň Ahal welaýat bölüminden birinji ýer aldym. I şonluk bilenem aýdymlara dowam etdim. Bärde Ahal welaýat Tejen şäherinden bäriki şähere Aşgabada gelenimden soň okuwa girdim. Şo momentde-de meň halypam maňa halypalyk edip ýol görkezip bir aýdymda sazda sungatda massahat berip öňümden halypalyk eden Bahar Hojaýewadyr. Şo aýdymlarda ugur görkezdi, toýlarda ugur görkezdi, hemme ýerde kömekçi bolan Bahar Hojaýewa maňa.
Indi öňüňde näme maksatlar bar? Nähili aýdymlar, nähili şekilli aýdymlar bar?
Şekilli aýdymlar ine bize hormatly Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda bir internet äleminde, telefon äleminde bize Aýdymlary has köp ýeňillik boldy. Soňky döwür hasam ýeňillik boldy. Her hili bir aýdymlar çykarýas, daşary ýurt sazlarynda-da aýtýas, öz milli sazlarymyzda-da aýtýas, halka gowşurmakda, ýetirmekde-de aňsatlyklar döretdä soňky wagtlarda.

I. Nähiliýeýin? Ilkibaşda sungata gelen wagtlam, sungata girmänkäm ilki çekinýärdim. Çekinjeňräk harakterim bar. Onsoň kakama ýuwaşlyk bilen diýdim, Kaka, men diýdim, aýdym aýdasym gelýär diýdim. Iki müň onunjy ýylda Kaka etrabynda teatr bardy. Şo teatra gatnap başladym. I ondan soň akkordeon saz guralynda maňa neme etdiler, repetisiýa geçdiler köpräk. I şonluk bilen täze aýdym işläp, täze saz, täze goşgy, şo zatlaryň üstünde zat edip, ondan soňra iki müň on üçünji ýylda halypam Läle Begnazarowaň ýanyna kakam äkitdi. Ondan soň Halypam köp goltgular berdi sag bolsun, köp maslahatlar berdi, nirde özüňi nähili alyp berip barmaly, nirä barmaly, özüňi nähili alyp barmaly, uly sag bolsun aýtýan. Galyberse-de, hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, internet ulgamyna, telewideniýe ýaýlymlaryna çagyrýarlar, sag bolsunlar, gepleşiklere çykyş edýär, täze aýdymlar döredýär.

Halypa şägirt dik gitýäsler. Şoň bilen täze duet işläp otyrys nesip bolsa. Teleýaýlymda-da radioýaýlymda-da aýdymlarymyz bar. Olar-da gidip dur. Nesip bolsa aslynda halypa siz bilenem bir bir maslahatym bar o bir gowy proýekt nesip bolsa ony bu gepleşikden soň gürleşeris.
Bolýar bolýar nesip bolsa. Üstünlik arzuw edýän. Sag bol. Namatjan, ýadalaň gowymy? Gowy. Tüweleme gepleşige bir sagat gijä galyp geldiň. Muny bilýäňdämi?
Gowy. Men sungata gelmegim ikinji, üçünji klasda aýdyma höwesim boldy. Atam ilkinji sebäp boldy. Tüweleme.
Gowy.
Dördünji, bäşinji klasda-da Garaşsyzlygyň merjenine at bäsleşigine gatnaşdym. Bäşinji synpda-da ýeňiji boldum.
Tüweleme bol. Pälwan Arkadagymyň sylagyna nasyp bol.
Tüweleme.
Jep sungata höwesimin döräp. Ataňyz sazandamy, aýdymçymy? Gaýybana diňleýädi halypalar Sahy Jepbarow, Oraz Ýylýazow. Öz halypaň barmy şeýle bir daşyndan? Hoo Baýarmyrat Meredow bar. Hajy Ýazmammedow bar. Gaýybana diňleýän.

Ak kepderi kafesi bu günde bizi Täze ýyl şowhunynda garşylady. Ak kepder studiýasam ýazgy edip otyr. Özem ýazgy edýän enjamlarymyzam şu wideo ulgamynda, kino ulgamynda iň täze enjamlar, ýagny Cinema Line diýen ýörite ugurlary bar Sony kompaniýasynyň, şol soňky çykanlaryny getirdiler. Şol wideo enjamlarda ýazgy edip otyrys-da, ne diýip edenden. Indi Gepleşigiň birinji tapgyrynda gysgaça öň sereden bolsaňyz gepleşigi bilýänsiňiz. Aýperi bilen Gülnawada bir topar bolar. Yhlas bilen Nahmadam bir topar bolar. Gyzlar oglan bir topar diýip alaýaly dogry dälmi? Her topara jemi üç sany sowal bar. Sowallaryň dört görnüşli jogaby bar. Şol jogaplaryň haýsam bolsa biri dogry. Onda başlaýalymy? Gyzlar başlaýarmy, oglanlar başlaýarmy?
Gyzlardan başlaýarmy?
Gyzlardan başlaýarmy? Bolýar, gyzlardan başlasak onda. Gyzlar üns berip diňläň. Uzboý sözi nämäni aňladýar? Uzboý sözi nämäni aňladýar? A. Uzaboýuna. B. Özbek boýy. C. Oguz boýy. D. Ajap boýy diýmegi aňladýar. Haýsy dogry? Uzba diyip bilýärsiňiz ýörite bir ýer barda daşoguzda hawa baba isden uzba şo uzba sözi nämäni aňladýar. Saol bergen aga bu soragyň jogaby hormatly arkadagymyzyň kitabynda bar. Türkmen hormatly arkadagymyzyň kitaby türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynda bar. Ýaňky jogaby oguzboý diýip. Oguzboý.
Jogap dogry, hakykatdan-da Uzboý diýmek Oguzboý diýmegi aňladýar. Indi size Yhlas Nagmat şeýle sorag. Şähryslam diýip bir ýer bar, taryhy ýer. Şähryslam haýsy etrabyň çäginde ýerleşýär? A. Ak bugdaý B. Bäherden C. Gökdepe D. Kaka. Indi biziň türkmen topragymyz taryhy, medeni ýadygärliklere örän baý toprakda, şöhratly taryhymyz bar. Şähryslam diýibem bir ýörite bir aýratyn bir taryhy ýerimiz bar. Şol Şähryslam haýsy etrabyň çäginde ýerleşýär? Ak bugdaý, Bäherden, Gökdepe, Kaka.
Soragyňyň jogaby hormatly Arkadagymyzyň kitabynda bar. Sag bol Mehman aga dogry belläp geçdiň. Ýöne şu ýan gyzlaram aýtdy, hormatly Arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda şony belläp geçýär. Şu Bäherden etrabynda. Jogap dogry, hakykatdan-da Şähryslam Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýär. Dowam edýäs, dowam edýäs. Indi birazajyk kitaplardan daşlaşýas-da, dünýä geografiýasynyň ýaňky soraglaryna geçýäs. Gülnabat, Aýperi. Şu wagtda biz iki müň ýigrimi ikinji ýyla gadam basdyk, dogry dälmi? Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly. Häzir haýsy ýurtda bäş müň ýedi ýüz segsen ikinji ýyl dowam edýär? A. Amerikan Birleşen Ştatlary. B. Bruneý. Ç. Hytaý Halk Respublikasy. D. Ysraýyl. Häzir bir ýurtda bäş müň ýedi ýüz segsen ikinji ýyl dowam edýär. Kömekleriňizem bardyr, kimdir birine jaň edip bilýäňiz, internet ulgamynda kömek aly bilýäňiz ýa-da alyp baryjynyň kömegini aly bilýäňiz. Biz ikimiz bir karara geldik, D jogaby. D jogaby saýladyňyz, Ysraýylmy? Bäş müň ýedi ýüz segsen ikinji ýyl Ysraýyldamy? Häzir Ysraýylda bäş müň ýedi ýüz segsen ikinji ýylmy?

Täze ýyly garşyladyk, iki müň ýigrimi ikinji ýyl. Şu Grigorian kalendaryny girizen adam hünäri boýunça kim bolupdyr? A. Wizantiýa imperatory. B. Rim papasy. C. Grek pelsepeçisi. D. Italýan alymy. Şu Grigorian kalendaryny girizen adam kim bolupdyr?

Mendeleýewiň, Aýperi, Gülnabat, Mendeleýewiň tablisasynda H nämäni aňladýar? Türkmen elipbiýinde H bar, a nämäni aňladýar? Biziň bilýän adamyň gulagy çykýar. Dört wariant jogap bar. A. Hrom B. Wodorod C. Geliý D. Hasiý. Wodorod. Türkmen elipbiýinde H diýip ýazylýar.

tasdan ýeňiş gazanyp bilýärdi, emma ol Gülnabat Saryýewa bilen ylalaşdy, wodorod diýdi, şeýlelik bilenem Aýperi bilen Gülnabat dogry jogaby bilmegi başardylar. Wodorod.
Aş iki wodorod suw bilen süňder.
Birinji tapgyryň soňky sowaly ýigitler siz üçin şeýle. Bu sowaly Russiýa Federasiýasynyň Don boýundaky Rostow şäherinde okaýan ildeşimiz Döwlet Ýazlyýew ýollapdyr. Welin ildeşlerimizem işjeň gatnaşýar gepleşige. Sowal şeýle, Nobel baýragyny esaslandyran alymyň ady näme? A. Alfred. B. Lýudwig. C. Çarlz. D. Dekart. Halkara Nobel baýragy bar-da, şol Nobel baýragyny esaslandyran alymyň ady näme? Alfred Lýudwig Çarlz Dekart. Maýa muňa
Dekart. Dördünji Dekart diýdim. Ýa Dekart.

Sowal çalşylýandyr. Sowal şeýle size, Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň hökümdary Soltan Sanjar bilen bagly bolan Marru Şahu Jahan simfoniýasyny haýsy kompozitor ýazdy? A. Nur Halmämmedow B. Aşyr Kulyýew C. Çary Nurymow D. Durdy Nuryýew.

Beýle hiç maýdanok dämi içinde? Ýok bolay.
Ýagny hormatly tomaşaçylar studiýa gatnaşýan gepleşige gatnaşýan studiýanyň içinde oturanlar biri aýtdy. Şoň üçinem ony çykardyk soragam soragam çalyşdyk. Aý bolýa ýalňyşdagam Durdy Nuryýew diýäýip. Durdy Nuryýew diýäýjekmi?
Özüňem Daňatar Öwezow adyndaky. Maňa aý öň geçdik bolmara kelleler. Ýörite sazçylyk mekdebini tamamladyň, dutarçy hünäri boýunça. Maru Şahu Jahan simfoniýasyny ýazan kompozitor Durdy Nuryýew diýip pikir edýän şol. Pikir edýän, hawa.

Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň hökümdary Soltan Sanjar bilen bagly Maru Şahu Jahan simfoniýasyny ýazan kompozitor, dünýä belli kompozitorymyz Çary Nurymow. Aýtdyň aý. Çary Nurymow diýäýmeli ekeniň onda. Aý bolýa, zyýan ýok. Ine şeýlelik bilenem gyzlar öňde barýa, biz bolsa aýdym diňläris-de, yzyndanam näme, ikinji tapgyrymyza

Siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň ikinji sanyna tomaşa edýäňiz. Biz ikinji tapgyrymyza başlaýarys. Ikinji tapgyrda hiç hili jogaplar ýok. Her topara öňki ýaly üç soragdan. Özüňiz synanyşmaly-da, wariantlar ýok, jogaplar. Onda näme, başlaýarys? Gyzlar öňde barýar. Sorag şeýle, Taryhçylaryň pikirine görä, oguz türkmen taýpalary Nuh alaýhyssalamyň haýsy oglundan gaýdýar? Taryh kitaplarynda bar. Oguzlaryň asly Nuh alaýhyssalamyň pylan oglundan gaýdýar diýip bar. Jogap görnüşlemizem ýok, şonuň üçin özüňe biljek bolmaly ýa-da biriniň kömegini almaly ýaly. Bilmeýän bolsaňyz kömek alyň. Hä? Internetde barmy?
Internetde.
Mesele däl-ä. Google-a ýazsaň çykýar-a. Ýöne internet ulgamynda birine sorag berseň şol göni ýaýlyma çykyp sorag berýäň, watandaşlarymyz bolan aýdaýlar.
Hä, onda ýokdur.
Çykymy alýaňmy? Özüňiz kömek etmäýiňiz.
Alyp barjyň kömegini aljakmy?
Alyp barjyň kömegini alsaňyz, ýa bilen başlaýar, Ýafes. Ýafes diýen orundan gaýdýar. Şeýle etseňem, alyp barjyň kömegini aldyňyz, jogaby bilmeli, başardyňyz. Size şeýle sowal, ýigitler, Beýik Seljuk türkmen döwletini esaslandyran Togrul beg bilen Çagry begiň kakasynyň ady näme? Togrul beg bilen Çagry beg. Seljuk.
Seljuk.

Ýaňy saýdyk. Şeýlemi?
Gutulaýjakmy gyzlardan? Aý, işle.
Esasy-ne, ýüregi sowatmak diýýär. Gepleşige gatnaşamyz ol. Tulamyz hiç zat. Kömegem aljak däl. Ýok.
Şeýlelik bilenem, ýigitler ýene bir sowalyň jogabyny bilmegi başarmadylar. Seljuk Dukak olaryň. Atasynyň ady ha. Kakalarynyň ady bolsa Mikail. Ha.
Mikail.
Bolýa, gyzlar gaty aňsat soraglar başladyň. Şu soňky ikisi diýseň aňsat-da. Titanik kinofilmine tomaşa edensiňiz, dogry dälmi?
Azrak. Titanik kinofilmindäki gämiň ady näme?

Şu gämiň üstüne ot geçýärä dogry dämi? Hawa.
Ady?
Göni ýaýlyma çykaýylmy? Sorag bereli tomaşaçylar görendir. Göni ýaýlyma çykaýyly. Bolýar. Ine şeýlelik bilenem mähriban tomaşaçylar Gülnabat bilen Alyperi o Titanik kinofilmindäki gämiň ady näme diýen sowala jogap berip bilmediler-de, häzir sizden kömek soraýarlar. Ine häzir göni ýaýlyma çykýas. Essalawmaleýkim mähriban tomaşaçylar biz ine şu wagt instagramda göni ýaýlyma çykdyk häzir ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimizi ýazgy edip otyrys Gülnabat Saryýewa Aýperi Kulowa Yhlas Hojagulyýew hemem Nagmat Bäşimow Gülnabat bilen Aýperä şeýle sowal düşdi Titanik kinofilmindäki gämiň ady näme

Häzir näme maşa taýda kino näme bolupdyr diýse. Titanikda. Titanik diýip gidýär. Şokar näme şo? Men ony ýok görübem.
Bolýa.
Size ikinji tapgyryň ikinji sowal şeýle. Dostum sen diýen bir ajaýyp aýdym bar. Halypalaň aýdymy. Dostum sen diýen aýdym näme hakda? Dost barada. Dost barada.

Şeýlelik bilenem. Şeýlelik bilenem.
Yhlas Hojagulyýew nagmat berşi. Ýene-de elementar şeýle bir aňsatjak soragyň jogabyny bilmegi başarmadylar. Dostum sen diýen aýdym Halal zähmet barada. Oh. Dostum sen diýen aýdym dostluk barada däl-de, halal zähmet barada. Halal zähmet.
Halal zähmet dostum sen. Dogrumy? Dost barada gaýyp çykypdyr. Dost barada däl, halal zähmet barada. Baý bu galdy goý diýen. Ikinji tapgyryň soňky sowallary tapmaça. Üns berip diňläň, siziň tapmaçaňyz şeýle. Agajyň şahasynda on ýedi sany guş otyrdy. Awçy tüpeňini çenäp atdy. Seçme ok olaryň üçüsiniň ganatyndan, bäşisiniň guýrugyndan, ikisiniň boýnundan, biriniň bolsa döşünden degdi. Agaçda näçe guş galdy?
Kalkulýator açardym da aňsatly çözjekdim. Goşdam bilerdim. On ýedi sany guş otyrdy.
Awçy tüpeňini çenäp atdy. Seçme ok olaryň üçüsiniň ganatyndan, bäşisiniň guýrugyndan, ikisiniň boýnundan, biriniň bolsa döşünden degdi.

Yhlas nagmat size tapmaça. Ikinji tapgyryň soňky sowaly. Yhlas yhlas etjek. E bize kyn düşer.
Ýok, gaty aňsat. Sen ony görjek bolup ünsli seretseňem görüp bileňok. Sen ony görüp durkaň başga hiç zat görüp bileňok. Käwagt ol hakykaty aýdýar, käwagt ýalan aýdýar. Ony hemme adamlar görýär, ýöne hemme kişi ony ýadynda saklamaýar. Ol näme zat? Sen ony görjek bolup ünsli seretseňem görüp bileňok. Görjek bolup seretseň görüp bolanok. Ýöne ony görüp durkaň başga hiç zat görübileňok. Käwada hakykaty aýdýar, käwadam ýalan. Ony hemme adamlar görýär, ýöne hemme kişi ýadynda saklap bilenok. Näme zat ol?

Ony sen görjek bol, görübilen hakda hakykatdanam. Hiç kime aýtmak Hiç kime aýdan ak.
Hiç kime seredemän men diňe seredip otyryn. Bolýar jogabym kabul düýş. Düýş gerek. Şeýlelik bilen hem ikinji tapgyram daň tamam bolýar. Biz bolsa aýdym diňläpde üçünji tapgyrymyza başlarys.

Mähriban watandaşlar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň ikinji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigiň soňky tapgyry, üçünji tapgyry, fotosoraglar. Paýhas çeşmesi atly bir ajaýyp kitap bar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda çap edildi. Türkmeniň gadymdan gelýän, ata-babadan gelýän nakyllary, atalar sözleri şol Paýhas çeşmesi atly kitapda jemlenen. Paýhas çeşmesinden alnan paýhaslaryň her haýsyňyza, her topara üçüsi fotosoraglar hökmünde hödürlenýär. Olaryň arasynda rus sözlerem bar, iňlis sözlerem bar, suratlaram bar. Goşsaň, haýsam bolsa bir nakyl ýa-da atalar sözi emele gelmeli. Gyzlar, üns berip ekrana serediň.

Nýu. Nýu. Nýu täze. Täze.
Ýokarky näme diýmek? Old. Ýagny könesil täze bolmaz.
Indi aşaky. Bez. Bez bad.
Bez bad.
Bad näme?

Ýigitler siz üçin ne şeýle. Harasat goýaň.
Daýy ona gepleşiklerimize çagyrmak Ýokarkydan başlaýas. Ýokarda näme? Kanafat diýen näme? Kanagat. Kanagat.
Kanagat diýip bir obamy, şäheriň ady-da. Kanagat. Umuman kanagat diýmek söz. Ikinji sözi okaň. Riç.
Riç. Riç diýmek näme? Baý.

goşulmasyn. Olar diýmek, meselem. Indi şu dördünji suratda bir adam näme edip otyr? Deri eýläp otyr. Hoo, eýläp otyr.
Eýlemek diýen söz. Hoo. Eýlär, eýlär. Eýlär. Win bilen goşsaň eýlär bolýar. Kanagat. Kanagat, baý eýlär. Ana, kanagat, baý eýlär, ýokarky setre bildiň.

Oturyp oturan Ýok. bir zat. Türkçe güzel konuşýarlar bular. Ana şeýtdene. Aa. Türkçe bilýärler. Türkçe bilýärler. Ana şeýtdene. Ýok men bilmedim. Men de türkçe konuşýarym amma her hapta her hafta bir serial görýän onam zordan şekilinden deme aňlap bilýände. Kän gowy düşünemok türkçeden. Death näme? Ölüm diýdik dogry dälmi? Indi näme parok diýmek näme?

Wiz. Wiz. Wiz diýmek näme? Beh, bileman. Bolýar. Wiz. Uçaryň, uçaryň suraty bar, uçaryň markasy. Taýdan gowy görünerok, ýöne il, il diýen marka. Il diýmek de il. Wiz, il. Ondan soň iňlis sözi bar, okam. Kat. Kat. Kat. Kat näme?

Içiň.
Wnutri, içiň, içiňde. Öz içiňde näme etmedik? Ýatmadyk.
Ana.
Öz içiňde ýatmadyk näme? Molw näme? Molw. Ýagny içiňde ýatanok güno neme aý perýa birde aýdyp otyň olaň içinde ýatanok öňem aýdyp otyň näme şol? Gep gep. Gep. Gep ýatanok içiňde. Öz içiňde ýatmadyk.

Şeýlelik bilen, mähriban tomaşaçylar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň ikinji sany tamam boldy. Gepleşige gatnaşyp, gyzykly gürrüňleri beren, ajaýyp aýdymlary ýerine ýetiren hemem soraglary bildiklerçe jogap beren biziň zehinli ýaş estrada ýyldyzlarymyza Aýperi Kulowa, Gülnabat Saryýewa, Yhlas Hojagulyýewe, Nagmak Bäşimowa öz adymdanam, siziň adyňyzdanam hormatly tomaşaçylar köp sag bolsun aýdýan. Sungat äleminde üstünlik hemraňyz bolsun elmydama Arkadagly ýurdumyzda toýlar toýlaşsyn şol toýlardada siziň ajaýyp aýdymlaryňyz ýaňlanyp dursun sungat äleminde üstünlik hemraňyz bolsun janyňyz sag bolsun özuňiz abadan bolsun. Bi gepleşik Aşgabat şäheriniň sekizinji kiçi etrapçasynda ýerleşýän Ak kepder kafesinde meşhur Ak kepderi studiýasy tarapyndan ýazgy edildi. Gepleşik hakynda pikirleriňiz, teklipleriňiz ýa-da myhmanlara soraglaryňyz bar bolsa, Gepleşigiň elektron salgysyna ýazyp ýollap bilersiňiz, şu ýerde ýazylýar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gmail nokat kom. Mähriban tomaşaçylar, Gahryman Arkadagymyzyň kitaplaryny elektron görnüşde nädip okap bolýar diýen sowallaryňyza jogap hökmünde internet ulgamynda neutrality nokat gov nokat tm sleş library sleş tm internet salgysynda Gahryman Arkadagymyzyň Ajaýyp kitaplary elektron görnüşinde, onlaýn görnüşinde okap bolýar. Örän köp daşary ýurtly watandaşlarymyz, daşary ýurtlarda okaýan, işleýän watandaşlarymyz soraýarlar. Ýöritesi üçin şu ýerde şol internet salgyny hem görkezýäs. Janyňyz sag bolsun, öýjügiňiz abadan bolsun, Täze ýyllaryň gutly mübärek bolsun. Ýeneki gepleşiklerde duşýançak, hoş sag boluň, saglyk-da görşeliň!